Hemmelere salam! Geliň biz bu gün şular ýaly karamelni waza ýasalyň. Karamelni waza diýdigimizem horaz süýjüden waza diýdigimiz bolýar türkmençelämizde. Ýagny biziň öňden iýýän horaz süýjimizden waza ýasamak bolýar. Waza şekilem bir hili şular ýaly tortlaň zadyň üstünde goýýaň welin göze ýakymlyja, üýtgeşjek, owadanja görünýär, hem delije görünýär. Soňky döwür moda bolupdyr şular ýaly gyzyp tortlaň üstünde goýýarlar. Hemem daşyndan göreňden häbir kyn üýtgeşik zat ýalak bolup görünýär. Ýöne ýasamasy juda kyn däl, hemem tagamam gowy bolýar bir tortuň üstüne başga bir iýilmeýän zat goýan ýaly däl. Iýilýän zat horat süýji her kimiň bir iýenje zady. Süýjüden şekerden ýasalýan zat. Hemem göze ýakymly owadan bolýar. Geliň biz bu gün şol horat süýjüden waza ýasalyň. Bize gerek zatlar 140 gram şeker, 40 gram arwal, 40 gram suw, 2 damjajygam kraska gerek. Öz islegiňize görä nähili reňk etmek isleseňiz şoňa görä-de 2 damjajyk reňk gerek. Bize ýene-de möhüm gerek zatlaryň biri bir a termometr gerek, ýagny gyzgynlygy ölçenýän. Şular ýaly bolsa-da bolýar ýa başga özüňizde nähilem bolsa şu kuhunny termometr gyzgynlygy ölçelýän zat gerek. Buram şular ýaly silikonwyý kowrik ýagny silikonwyý halyjyk gerek. Sebäbi gaýnag pütegimiz häzir ýüz altmyş gradusa baran pütegi biz şo gyzgynlygynaka guýmaly bolýas ondan silikonwyý bolmasa başga zady eredip biler. Şoň üçin şol ikisi bize hökman gerek möhüm zatlaň biri.

155 gradus bolandan soň ondan otdan düşürýär. 155-160 bolanda-da zyýany ýok, ýöne şondan pes bolmaly däl-de, şoňa barýança gaýnadýar soros süýjimizi. Aha, meň sirowym gaýnady, 155-160 gradusa bardy. Indi otdan düşürerýäs-de, birazajyk şeýdip bulap durýas. Şuň bir azajyk köpükler ýatyşar ýaly, bir köpükler öçüşer ýaly bulaýas-da, gapdalymyzdanam eýýäm silikonowy halyjygymyzam ýazyp taýyn edip goýýas. Pirogumyz bilen işleşeňizde gaty seresap boluň, sebäbi gaty gaýnag, ol ýüz altmyş gradusa baransoň, çagalar, zatlar bir golaýyňyza getiräýmäň, gaty eli ýanar, bir ýerine degse gaty ýanar, şonuň üçin gaty seresaplyk bilen işläň. Ondan köpükler ýatyşar, ol şeýt ýatsa, orta arasyna bir tegelegräjik bolar şekilli edip guýýas biz sirogumyzy. indi şu wazamyzy şekillendirmek üçin bir aý şular ýaly prişepka gerek şekil bermek üçin bir hem uzynja zat gerek ne şular ýaly meňkä çüýşe beýik uzynja uzyn bir bir garşyraçyk zat ýa-da özüňizde başga näme-de bolsa şuň ýaly bir beýiklijek bir şuň aşagyna goýar ýalak bir zat gerek bolýar. Sirogymyzy guýamyzdan soň bir azajyk bir köşeşsin, bir azajyk bir, azajyk towaşsyn diýýäs, bir bäş-üç minitjik garaşýas, kän garaşamzok. Ondan soň ýaňkyna beýik zadymyzyň üstüne sirop doňmaka şeýtýäs-de, geçirýäs şoňa. Ondan haýdap prişepka bilen hem şekillendirýäs. Niresine skladka beresiňiz gelse, özüňiz näçe köpräk skladka beresiňiz gelse, köpräk prişepka dakmaly, azyrak beresiňiz gelse, azyrak ýerden şeýdip prişepka dakyşdyrýas şu.

Şular ýaly prişepkalaryny dakyp bolanymyzdan soň indi has uzyn gelşiksizräk uzyn bolan ýerlerini ýa halamadyk ýerleriňizi gaýçyjyk alyp kesişdirip çykýas. Entek gaty şatylama doňanok, ýöne indi ýaňkydanam Gaýnaglykdanam azajyk köşeşdi-de, indi birazjyk rezin ýalagrak bolan wagty biçak gaýçyjyk alýarsa, gerek däl ýerlerini kesişdirip çykýar seresaplyk bilen. Indi sirogymyzy şu durşuna goýýas bir on bäş-ýigrimi minut gowy sowaýança goýýas özi gowy sowap gowy doňmaly Gatylap hakyky horaz süýji ýalak bolup şatylap duran bolýança garaşýas indi buň doňmagyna. Hä indi wagt geçdi meň horaz süýjim gatady, doňdy, bize indi şular ýaly ellik gerek şeýdip barmagymyzy degremizde elimiziň yzy galmazlygy üçin elimize perçatka geýip işleýäs indi muny çykarmak üçin. Gowy gataşdy, gowy doňdy, şatylap duran horaz süýji boldy, indi ýuwaşlyk bilen indi döwäýmäjik indi bulam gowy gatan süýjüdä indi bulam gaty seresap bolmasaň bulam şat edýärdi aýna ýaly döwläýýä şoň üçin emaý bilenjik ýuwaşlyk bilen aýryşdyrýas zatlaryny Mazamyz aýna ýaly ýalpyllap duran bolan üçin häzir elimize ellik geýmesek barmak yzdan dolýa ýüzüläý şoň üçin eliňizde hökman şular rezin bolsun ýa beýleki klýonkaly bolsun adnorazowy perçatkalaň birini geýip işleseňiz

Ynha, sagamanja çykardyk, döwmän etmänjik. Görüň-ä, owadan, ýalpyllap duran gowja waza boldy. Ine, görüň, şular ýaly artykmaçrak bir çykyp duran ýerlerini aýyryp bilýänçä ýerleriňizi aýyryşdyrarsyňyz. Indi kän bir ellemelläl buny. Bir ýerde, gury ýerde bir çyg däl, holodilnik däl zat däl, ýöne öý temperaturasynda gury ýerde muny saklap bilersiňiz. Hiç hili daşyna-da paket zat geýdirmek gerek däl. Şu durşuna goýup, tortuňyzyň üstüne goýýançaňy näçe günläbem arkaýyn durýar bul. Soň tortuňyzyň üstüne goýjak wagtyňyzam bellemeli zatlaryň biri holodilnige salmak bolanok, waza holodilnige giriberse çyg çekýär-de, ýumşap, bir hili eremek bilen bolýar. Şoň üçin tortuňyzy beräýjek wagtyňyz şo gün goýmaly üstüne. Onnoňam biram şol göni tortuň özi üstüne goýlanokda aşagyna bir ak şokolad goýup şo şokolady çalsaňyzam eremezek bolýa. Ak şokolady batyryp onnoň goýsaňyz gowy arkaýynjak berip bilersiňiz müşderileňize. Aha biziň wazamyz taýýar boldy. Indi sizem özüňiz tort bişireňizde zat edeňizde şular ýaly waza ýasap içinede onujyk munujyk goýup owadanlap bilersiňiz öz tortlaryňyzy. Eger meň şu beren maslahatlarym size haýyr degen bolsa onda laýk goýmagy ýatdan çykarmaň hem podpiska boluň maňa goldaw bermek üçin laýklaryňyzam gysganmanjyk goýmaňyzy haýyş edýän. Sizem şular ýaly karamelni waza ýasasaňyz işiňiz ugruna bolsun show.